inini ndonzi darlington kana kuti dmix ndorangu remanyemwe ndorebasa um, nyaya yandinayo pano apa ina kunyanya kukura inyaya yadiki diki inyaya yemusic industry yedu muzimbabwe e, kwandiri nini hatina kwatiri kuenda as zimbabweans because there's a lot of rubbish that is being recorded that is being pushed by radio stations day in day out e, music chaiyo chaiyo svinu haisi kurira varadio avo hatidi kumbonyeperana zvotorwadza ende zvotsamwisa anyway um, why am i saying so ndikutaura ndichidaro ini because ukatarisa kuti most of the zimbabweans they don't want to sound original they don't want to sound as zimbabweans unoona munhu anotanga kuipa hip hop you want to sound like um, kanye west you want to sign, sound like uh, dolly parton recently amapiano everyone want, wanted to, to go for amapiano ko achairidza mbira nemarimba ndiani thats our music afro fusion kana kuti zimbabwe fusion amene munoiti kudii but anyway totaura nyaya yeidentity hapana vazhinji kunyanya kudancehall there is rubbish there is eh, mavideos awo there is nudity of which it is against our culture tarisai zvimavidio zvinhu zvichipostwa vachiita zvimagig zvavo thats rubbish thats totally insane and eh, ndombobvunza kuti where is ubuntu unhu hwedu vakaenda kupi saka toita sei okay anyway inini am not a guru in this field uh, but i'm just a, someone who is into arts um, kuti titaure nenyaya iyi kai tangoti hano ah, rega timbotaura nevakuru vagara muindustry vambotiudzawo maonero avo nemafungiro avo kuti tiri kubva kupi tichienda kupi and what is supposed to be done kuti tigadzirise rubbish iri kuitwa kunyanya nemazim danso zim danso is rubbish to me its rubbish total, total rubbish rubbish rubbish anyway not everyone is rubbish but pane vamwe vatinokwanisa kurespectwa but ukazotarisa kuti on the international arena yeah, tambo dziri kurema muno muzimbabwe we've produced a few artists vakwanisa kuita zvinhu zvinobatika painternational arena like mokomba uh, ana mudhara tuku the late mayis so rest in peace eh, baba shero macheso but iwe ungade kuenda kuamerica unoimbira hip hop unotaura kuti this is rubbish because you, you, sound, you want to sound like them you can only go there wovaratidza zvamunoita kunoko anyway eh, isusu zvatazoita manje sedarling media tati no eh, regai tinotaura nevakuru we visited mdara mono at mono leo studios and mdara mono is this to say ya mukatarisa since digitalization we've managed to produce one international act chete eh, mokomba yayo the reason being that everybody is trying to sound nigerian or jamaican or american and at the same time ukatarisa history yemuzimbabwe music industry munoma yakatanga 1930 ukatarisa from 1930 up to now wotarisa kuti vakabudira vakadya mari vakazokwanisa kubhururuka nemusic yekunze vangani you find kuti it's either it's zero kana kuti pane vamwe vakaita tumasmall ninge rini inroads then but atu magnify kuti vange vabudira seriko pasina ichamboitika saka basically eh, problem iri kuitika ndekuti vechidiki vazhinji vemazuva ano vari nyorelaya on matheories arisiri proven and vasingacheke data especially historical data vekucheka kuti munyika matiri muno masystems emusic anofamba sei ukatoita semunomu kana uchida unless uri da kungotenderawo zvako muno muzimbabwe uchingoperera muno muzimbabwe but kana ambition yako iri yekuzobuda kunze nekuzoitawo international zvakaita vana oliver mutukudzo vana thomas mapfumo you need to have a sound that is very zimbabwen and then one thing chinondirwadza ndichoti why is it every time kandichiti izvi ndo zviri komazuva ano izvi its always foreign hapana patinomboitawo zvemazuva ano zvemuno muzimbabwe bcause ukatarisa majamaicans ukabvunza kuti zvenyu zvamazuva ano zviri kuto nevechidiki venyu vanenge vaine danso vekusouth africa vanenge vaine amapiano ndeyavo ava danso ndeyavo kunigeria vane vakangotora chemutenguri chavo bva vachiisa magetsi bva vatogadzira something chavo vanhu kuamerica vanenge vaine zvavo but muzimbabwe ndokwakuti zvevechidiki venyu ndezvipi i mean zvevechidiki venyu ndezvipi its always zvekunze That's why unoona kuti even pane complain iri kutoyaiya kunzi madj emuno pavari kuridza pese vanonge ngoridza zvinhu zvekunze saka ezimbabweans i think takacolonizwa in a very unique way yekuti brain dzedu dzakacolonizwa kungofunga kuti anything foreign is uh, better so i hope ana kudigressa story but point yangu ndeyekuti vechidiki vemunomu they need to appreciate who they are because self hate yakawandisa and ukatora muzimbabwe nokamisa ko utora mujamaica nomisa ko can tell kuti muzimbabwe ndo nyaya kuzvitarisira pasi bcause tongofila small pangoita we cannot appreciate umwe munhu usingazviappreciate iwe every time tikatanga kuappreciate umwe munhu takutotanga kutoshora zvedu that's why chionoti every time pakauya foreign artist te takatobatira hana mumaoko munotanga kunzi ah honeri pakauya bena boy anga abata microphone akadai hamondini wamatise muno masingagoni kubata mamaike wakadai ah waona iri bena boy asi paakakwira pastage keyboardist ndakatanga kukwira pastage hameno kuti ndo makeyboardist edu muno vachida kuzokwira pastage time time anything kavaita havakwanisi kuappreciata chinhu chekunze vasina kucriticize chiri local saka thats a sign of self hate tikakwanisa kubvisa self hate iyoka tokwanisa kuenda somewhere
Thank you mkoma Mono. Ane nzeve anzwa. Ah, asinawo nzeve hameno. Chokwadi chinorwadza asi hachiputsi ukama. Nedhanzo watina kwatiri kuenda. We are not carrying any Zimbabwe identity. That is not our music. That is not us. Thank you mkoma Mono. Thank you nemi vateerera. Eh, for the sake of entertainment, teerera henyu. Dance but at your own peril. tenderai vana venyu but ukazonzwa akutaura mamwe mazwi asingaite mumba its because of you maparents munenge maregerera vana its a collective effort yekuti tigadzirise chinhu ichi tive mazimbabwenzi like it or not the, the truth has been said thank you